טייערע בחורים, איין זאך דארפט איר וויסן. דער רבי איז אויך געווען א יונגל ווי ענק, ער איז אויך געווען א בחור ווי ענק, ער איז אויך געווען א, דער רבי איז נישט געווען א שטיק פייער, דער רבי איז געווען א בשר ודם מיט א יצר הרע, דער רבי האט געזאגט ער איז געווען א יונגל האט ער זיך אוועק געזעצט אויף א בוידעם העכער זיין טאטעס הויז, עס איז געווען א שטילע שטאק, קיינער איז נישט דארט געווען, און ער פלעגט דארט זיצן און זאגן תהלים און וויינען צו די אייבערשטער רבונו של עולם איך וויל אויך זיין א צדיק, איך וויל האבן שמירת עיניים, דער רבי איז געווען אזא שטארקע קאסן, וואו איז ער געווען א קאסן, אזוי זאגט דער רבי, און ער האט געבעטן די אייבערשטער באשעפער נעם ארויס פון מיר כעס, איך וויל מיך נישט רעגן, עד כדי כך האט אים די אייבערשטער געהאלפן, אז ס'איז גארנישט אנגעגאנגען פארן רבי מער, ווייסט איר דער רבי איז צוגעקומען צו אזא מין אריכות אפיים, גארנישט איז אים נישט אנגעגאנגען, ס'איז דא אמאל א מענטש ער גייט אים אן אבער ער רעגט זיך נישט אויף, דאס קומט פון תפילה, תפילה, תפילה, תפילה, יעדע בחור קען דאס נאכטון, איך בין זיכער אז דו האסט א פלאץ אינדערהיים ווי קיינער איז נישט דארט, האסט דאך דיין בעדרום, דיין בעדרום ווי דו שלאפסט, האסט א ברודער וואס שלאפט דארט, ער גייט דאך שלאפן פאר דיר, ליגסט אין בעט, זאג פאר דיין, זינג זיך אונטער צום אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיך ארויס, איך וויל אויך זיין א ערליכע איד, אז א מענטש רעדט צו די אייבערשטער פאלט אוועק אלע אלע אלע חקירות, דער רבי האט נישט געהאלטן אז מען זאל לערנען. סברה וואס זיי פרעגן קשיות און תירוצים אויף אמונה. ספרי חקירות דער רבי האט געזאגט לאמיר גיין פשוט, פשוט ותמימות ופשיטות, עיקר אידישקייט איז תמימות. געווען א ברסלב'ער חסיד א גרויסער מענטש האט געהייסן הרב אברהם בן ר' נחמן. האט ער געזאגט, א מענטש דארף נישט לערנען קיין ספרי חקירות צו האבן קשיות. א מענטש אליינס, אז ער רעדט נישט צו די אייבערשטער, איז זיין בלוט, דער רבי האט געזאגט אז וואס איז די יצר הרע? די בלוט פון די, ס'קאכט אין אים. אפשר יא, אפשר נישט, אלע נארישע זאכן. איז וואס די עצה? אונז באדערט דאס ווען א מענטש רעדט צו די אייבערשטער רבונו של עולם העלף מיך, ווייז מיך אז דו ביסט דא, ווייז מיך אז דו הערסט מיך אויס, די רבי איז געווען א יונגל, די רבי האט שפאצירט אויפן פלאץ ווי ער פלעגט רעדן צום אייבערשטן, האט ער געזאגט פארן אייבערשטן באשעפער איך בעט דיך אזוי סאך, ווייז מיר אז דו הערסט מיר אויס, ווייז מיר אז דו ביסט דא, איז געווען דארט א תפלה מיט א ציילעם פון אויבן. האט דער רבי געזאגט פארן אייבערשטן רבונו של עולם, דער רבי איז נישט געווען רבי דעמאלטס, געווען א יונגל, יעצט קענסט עס אויך טון, רבונו של עולם, דער צלם שטערט מיך, איך איך בין דא, איך בין מיך מתבודד דא, איך שפאציר דא ארום אין פעלד, איך רעד צו דיר, דאס שטערט מיך, נעם עס אוועק פון מיר, און אזוי אינמיטן בעט די אייבערשטער ס'פאלט אראפ, זאג איך שכוח אייבערשטער אז דו האסט מיר געוויזן אז דו הערסט מיך אויס. נאכדעם ווען די רבי געווען, די רבי האט חתונה געהאט ביי די דרייצן יאר, און זיין שווער האט געוואוינט אין עסיאטן, א קליין דערפל אין אוקריינע, פלעגט די רבי נעמען א שיף, ער האט זיך באשאפט א קליינעם שיפל, און אריבערשווימען פון וואו מ'האט געוואוינט, ביז צו א וואלד, און דארט פלעגט ער רעדן צום אייבערשטן, האט ער געבעטן די אייבערשטער ער וויל אהיימברענגען עסן פאר זיין ווייב. אז פישעלעך זאלן אריינקומען אינעם שיף, שעפער ווייז מיר אז דו הערסט מיר אויס, ווען אריינקומען פיש אין די שיף, דאס קען יעדע בחור ווייזן, יעדע בחור קען עס נאכמאכן, אז ער גייט בתמימות ופשיטות מיט א אמת, עסטו זען אז דער אייבערשטער וועט דיר העלפן, אז מען וויל נאכמאכן א צווייטן, א מאנקי מאכט נאך, אז געבט א מעשה פון תפילה וואס א בחור האט געהאלטן, דו מאכסט עס נאך, דאס איז שוין נישט מיט קיין אמת. אז דו רעדסט צום אייבערשטן מיט דיין אמת. א בחור זאגט מיר ער איז געווען זייער צעבראכן אין קעמפ, און ער בעט די אייבערשטער איך וויל א חתן ווערן, ס'גייט נישט, ס'רוקט זיך נישט, נו, האט ער געבעטן באשעפער ווייז מיר אז דו הערסט מיך אויס, ס'קען זיין איך דארף נאכנישט קיין חתן ווערן אבער איך רעד צו דיר יעדן טאג און ס'רוקט זיך נישט גארנישט, ווייז מיר, ס'געווען אינמיטן דאווענען, איז אים אריינגעקומען א מחשבה, באשעפער ווייז מיר אז דו האסט מיך ליב, אז דו הערסט מיך אויס, איך דארף עליה. שוין. און דער אייבערשטער האט געהאלפן, איך גיי צו צו א געב עליה פאר דעם בחור. און דער בחור קומט צו צו מיר מיט א שמייכל, כ'האב געמיינט זיכער מען האט אים אנגעטראגן א שידוך. זאגט ער מיר, ווילסט הערן א מעשה, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן פריער, איך דארף, ווייז מיר אז דו האסט מיר ליב, איך בין אזוי צובראכן, קיינעם האב איך נישט, קיינער קוקט נישט אויף מיר, חברים האבן חתונה, טאטע מאמע פארשטייען מיך נישט, איך בעט און איך רעד און איך פיל מיך ווי ווי איך רעד צו א וואנט, איך גלייב אז דא א באשעפער אבער די אייבערשטער האט געהאלפן, זאג איך בין א מענטש, בעט די אייבערשטער א טיפע תפילה, פארציילט מיר דא א אינגערמאן אפאר וואכן צוריק איז מיר אריינגעגאנגען א מחשבה אז מ'דארף מאכן טיקעטס אויף אומאן. שוין, איך האב געזאגט פאר מנחם, שאף א, שיק ארויס א מעסעדזש פאר אלע אינגעלייט, ווייל מוהראש האט זייער שטארק געוואלט אז מ'פארט אויף אומאן, זאל מען פארן צוזאמען. יעדע מאל א מענטש פארט אונטערוועגן צווישן גוים, האט ער דאך נסיונות. פארט ער מיט א חבר, האט ער דארט אביסל בושה, פארט ער מיט נאך א חבר, פארט ער מיט א רב, אזוי איז, מ'פארט צוזאמען, דאוונט מען, מ'היט זיך די אויגן, ס'איז גאר אנדערש. זאגט מיר א אינגערמאן דא קומען די טעקסט מעסעדזש, איך האב ארויסגעשיקט אויך פאר אלע תלמידים אלע זאלן קויפן טיקעט צוזאמען, עס איז א מלמד דא אין חדר, ער באקומט דעם טעקסט מעסעדזש אינמיטן לערנען מיט די קינדער אז מען קען יעצט קויפן טיקעטס ביז אפאר שעה גייט די פרייז גייט ארויף, האט ער געבעטן דעם אייבערשטן מקירות ליבו, באשעפער איך בעט דיך ברחמים. איך וויל פארן, ווי, ווי, וואס טוה איך דא? ער איז ארויס פון כיתה און ער האט געלאזט א טרער, און ס'קומט אים אריין א טעקסט מעסעדזש פון זיין טאטע, ס'האט נישט קיין שום זין, וואס עפעס יעצט זיין טאטע זאל אים יעצט שיקן א טעקסט מעסעדזש אז זיין טאטע דרייט זיך נישט דא? איך וויל דיר צאלן די טיקעט די יאר אויף אומאן. חתונה געהאט אינגערמאן, האט גארנישט, זיין טאטע דרייט זיך נישט דא, האט אפילו נישט געוואוסט אז מ'קויפט טיקעטס, ער האט גארנישט געזאגט, האט איך, שקויעך אייבערשטער האסט מיר געוויזן, האסט מיר געוויזן אז די. איך רעד צו דיך און דו העלפסט מיך. דאס קען יעדע בחור באווייזן, ווייל מיט א תמימות, מיט א תמימות, עסטו זען אז דער אייבערשטער וועט דיך העלפן. א בחור האט נישט קיין געלט, און איז הונגעריג, און ער דארף עפעס עסן, זאל בעטן די באשעפער, תמימות ופשיטות, עסטו זען ווי דער אייבערשטער וועט דיר העלפן. א בחור דארף א צווייטע זאך,